CBN arak zotu nan dihlak tein nang kut kan in tlaih hna. June ni thum, zanlei sawmlam pali tiang thawng kan hlet khomi kan rak chim lai. sac ralkap nih thendarrang mi an thliar i ralzaam camp ah facang an pek hna. Magway ramṭhen le Chinram kawlramri San khuate chung um ralzaam camp ah kum thong ni le kum kul le kum ni June nini ah sac ralkap nih thendarrang mi thliar in ralzaam camp ah facang le chiti an va pek hna tiah theih a si. Chotu vanlawng tual ah umhmun khuarmi sac ralkap nih hmunhnih in an i ṭhen i Sankhua um Ṭe Phongyi sianginn le ralzam camp ah an kal. Nizan June nihnih ah sac ralkap zahnih hrawng cu Chotu vanlawng bual in riahchaw iphar in an chuak. Cheukhat cu San khuate um Mindat ralzam camp ah facang le chiti an pek hna. sac ralkap an chuah caah khatlei umhmun number two ummi hna cu zaam an i tim. Furcaan a si caah a har ngaingai tiah Mindat tualchungmi pakhat nih a chim. Umhmun number two chungah sac ralkap an kal caah khuami le ralzaam hna cu a dang ah an zaam ṭhan tiah Mindat ralzaam zohkhenhtu committee nih cathanh an chuah. sac ralkap an luhnak Sankhua cu inn zahnih le inn sawmli leng umnak a si i Mindat ralzaam chungkhar sawmriat le pahnih milu inn zali leng an um tiah theih a si. Gangaw peng kahdohnak ah sac ralkap lei ralbawi tal in sawmthum leng an thi. Magway ramṭhen, Kangaw peng ah June nini in kahdohnak a tuahmi sac ralkap pawl le Yaw Defence for YDF karlak ah kahdohnak a chuak i sac ralkap lei in ralbawi pakhat tal in a thi mi an tam tiah YDF nih a thanh. Caw khua ah hmunhma a khuarmi sac ralkap mawṭaw sawmruk le tank hna cu Kankaw lei an rak rat caah YDF nih an bawh i an kah hna hi a si tiah YDF thawngthanhnak in theih a si. Kahdohnak chungah ruak pakhat cu ralkap pawl nih an cawih i an kalpi colhmi kha hmuh a si caah Battalion commander nakin rian a niam lo deuhmi a thi lai tiah ruahdamh a si i a dang ruak pawl cu Yimyanni khua ah an khangh hna tiah an thanh. SAC ralkap pawl cu atu Ngyangle khua ah hmunhma an khor lio a si tiah YDF nih an thanh. June nihni kahdohnak ah SAC ralkap sawmthum leng an thi i YDF lei in hliamhma a tuarmi an um lo tiah theih a si. Kareni ralkap nih sac ralkap motor pahnih drone kahnak anti drone le meithal zun li an chuh hna. Kareni ramkawl Phasaung le Bolekhe khua um sac ralkap camp ah riahchaw a chanmi sac ralkap motor cu Kareni ralkap hna nih June ni khat nihnih ah Kan kah hna i sac ralkap tampi an thi. An mawṭaw pahnih, meithal zun li le thilri cheukhat kan chuh hna tiah KNDF ralkap pakhat nih a chim. sac ralkap mawṭaw cu KNDF Battalion 16 le KA nih an kah hna. Mawṭaw pahnih, drone kahnak, hriamngan kuan, solar, meithal zun li, kuam bom le ṭamah siksik thilthuam an chuh hna tiah theih a si. Mawṭaw rung sawmli cu ṭha hleiah kan kah hna. Hnu kan kir ṭhan i khua pakhat in kan kah ṭhan hna. A thimi an tam caah vanlawng in bom a kan thaak tiah KNDF ralkap pakhat nih a chim. Cu kahdohnak ah sac ralkap lei nih vanlawng in bom an thlak caah Korani fonkom phu in ralkap pakhat ai hliam tiah theih a si. Palik bawinu pakhat KDF sinah a lut. Palik bawinu pakhat a min Victoria tiah hngalh a simi kum kul le kum nga cu KDF sinah ai fon tiah KDF nih an thanh. Victoria cu sac ralkap tuahsernak cu lungtlinnak a ngeih khawh ti lo caah lam phunkip kawl in a chuahnak hi a si. June nihni zinglei ah Victoria cu KDF sinah a lut i a himnak hmun ah kalter a si cang tiah theih a si. sac ralkap kuttang um ralkap le palik hna nih mizapi sinah hriamthil he nan i fonh ahcun sing sawmthum pek nan si lai. Hriamthil nan i put khawh lo zongah nan himnak ding caah tawlrel piak nan si lai tiah Karenni Democratic Front KDF nih a thanh. Karenni hmunhma mei thlet chung kahdohnak ah sac ralkap zakhat leng an thi. Kaya ram meithla chung kahdohnak ah sac ralkap za le pasarih an thi i a nung inn panga tlaih an si tiah Grand National Defense for KNDF nih meithla khat chung kahdohnak kong a thanh. Meithla chung ah sac nih Purusu peng, Bolakha peng, Luikaw peng le Phekung peng hna ah kahdohnak fak an rak tuah. Sheng Kaya ramri Mupe le Muiko ramri lengah nichuahlei phekung tiang hmunhma tlaih khawhnak caah sac nih fak ngaiin kahdohnak an rak tuah. Kareni phu fon hna nih Mei hleihnih in Ngyangshui peng Thiri khua ah a ummi sac ralkap kei sakhan cu an lu hnawh hna i sac ralkap pakul an thah hna i a nung inn panga an tlaih hna lengah hriamngan he hriammei he phun hleihnih chuh khawh an si tiah an thanh. Karen i phufonh hna nih kei an lu hnawh hna hnu, mei hleinga thawk in sac nih nichuahlei Phekung peng khuate a simi Taungnan khan Namphanlawng khua lei in phukhat le Mobe khua ah hrambunh in a ummi Infantry 422 nih Similo khua lei in phukhat tiah phu hnih in kahdohnak a thawk caah kahdohnak fak a rak chuak.

sac ralkap pawl cu Purusu le Bulakheh peng hna ah eidin phar mawṭaw he an rat lioah KNDF phufonh hna nih an bawh hna i an do hna. A thimi le hliam a tuarmi an tam tiah an langhter. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap mawṭaw pawl a rawk tiah an langhter. Parusu le Bawle khi lamthluan cu sac nih thazaang an i chap khawh nakhnga le eidin an i chan khawh nakhnga caah tlaih an duh hi a si lai tiah an ruahdamh. Dimosu peng chungah nam mekhong in Daunakha le Dimosu sangkip tiang sac ralkap pawl nih hmunhma an khuar ko nain a thli tein kahdoh an ton ruangah kahdohnak hme tete nifatin in a cang tiah KNDF nih a thanh. Reko peng chungah sac ralkap pawl nih Reko khua chuahnak khuate hna ah tank he thazaang an samh caah kaphnih karlak kahdohnak a faak tiah KNDF thawngthanhnak in theih a si. May thla chung KNDF Khua chungah kahdohnak voi sawmruk le voikhat a chuak. sac ralkap lei in za le pasarih an thi i panga an nun in an tlaih hna. Mei hleiriat ah sac ralkap Tamah siksik in ralkap pakhat hriamnam he KNDF sinah ai fonh tiah theih a si. Karenni ram ah ralzam cheukhat welfare program nih bawmhnak a pek hna. Karenni ram ah innlo chuahtak in ralzam dirhmun ah a dirmi cheukhat welfare program nih bawmhnak a pek cang hna tiah theih a si. Welfare program nih hin bawmhnak pek hi a thawka te lawng a si rih i khuami hna bawmhnak le ruahnak pek kan herh ko tiah WFP nih cun June nikhat ni ah khan an langhter. Karenni ram Lwekaw khuapi chung le a kiangkip ah ummi ralzaam thong sawm le hrawng sinah tirawl zeimawzat kan pek khawh cang hna tiah WFP nih cun an langhter. Asinain ralzaam an tamnak hmun Dimosu le Parusu hrawng cu an pe kho rih hna lo tiah khuami pakhat nih a langhter.